Ve elbette ki, yani bu ibadetni ne bozabilir, bilmek kerekmiz. Nasıl bu dünyada bir işni yaparken, bir amelni yaparken, işte, biz endişe etemiz ya, nasıl onu mükemmel şekilinde yapmaq, er şeyni yerine ketirmek, kimseni, Allah köstermese, köstermesin, aqlarını bozmamaq endişe etsek, böyle de Allahnıñ subhanaltara aqlarınıñ boyunca tüşünmek kerekmiz. Ve oraza Allahnıñ subhanaltala eñ büyük aqlardan birisidir. Ondan evel, elbette ki, namaz. İşte, sayğılı vatandaşlar, bugün orazamıznı ne boza bilir sualge cevap qıdıracaqmız.

Esvedi minel fecr buyura. Alla subhane taalâ ayta ki, Şimdi ise qadınlarıñızğa, apaylarıñızğa yaqınmağa aqqıñız bar. Ve devam ete, aynı ayete ve ayta ki, Ve aşañız, içiñiz ta ki tañ, yani şefaq semada yarıqlığı körmeñizden evel. Yani, sabah namaz vaqtı kirmezden evel aşamağa, içmege, apaynen yaqınlanmağa caizdir. Bu ayetten mafumul muhalafa añlaşıla. Demek ki, sayğılı vatandaşlar, dindaşlar, oramıznı ne boza bilir? Eger künde insan mahsus bile-bile Aşasa, içse ya da, elbette ki, qadın öz apayına yaqınlaşsa, yani cima olsa, yani seks kelimesini qullanam mında, añlaşılsın diye. Yani öpüş, tek öpüş ya da elini tuttun apayınıñ, bu orazanı bozmaz. Başqa işte sualler, ilâc. Men hastam, ilâc içmege kerekim, bir ap almağa, ap, tabletka, içmege kerekim. Bu bozarmı? Bozar. Ertelemek kerek, ya da, yani, ağızıñıznı qapatqanda içmege, soñra ağızıñnı açqanda içmege. Eger böyle imkân olsa, böyle yapıñız. İmkânıñız olmasa, O zaman orazanıznı bozasıñız, soñra qaza etesiñiz. İne ya da tamıcı, kapelnitsa, boza bilirmi orazanı? Eger küç, taqat bağışlasa insanğa, Bozmaz. Meselâ, glükoza küç taqat bağışlay ve bu orazanı bozar. Amma başqa bir maddeler olsa, başqa bir, işte, bilmem, ilâclar olsa, iğne olaraq kirsetilse ya da tamıcı olaraq kirsetilse insannıñ bedene ve taqat, küç bağışlamasa, bunı doktor söyleycek sizge, bu orazanıznı bozmaz. Başqa sualler peyda ola ve soraylar. Tamcı, meselâ, qulaq içün bozamı? Boza, çünki qulaq boğaznen bağlı ve qulaqqa tamızsañız tamcılarnı boğazıñızda is eteceksiñiz, sezeceksiñiz bunı. Köz içün bozamı? İhtilâf bar bu meselede. Menim tercihim boza, çünki men özüm qullandım bile ve is etile, boğazda is etile, atta bile közge tamçnı tamızsanız is etile boğazda. Burun tamçılar bozamı? Elbette ki, böyle tamızılsa tedbirsiz boğaza kirecek. Ve bozacaq. Amma, işte, burunıñ duvarlarına azçıq tamızlansa ve boğazğa kirmese ve boğazda bir qoqu duyulmasa, is etilmese, bozmaz. Eñ esas suallerdan bir sual peyda ola, bu astmatikler aerozolni qullanabilirler ya da yoq? Aerozol, elbette ki, bu suv kibi bir şey, madde. Amma onı fısqırtqan zamanda o artıq bir ğaz olaraq ola ve madde aş yoluna kirmey, aşqazanğa kirmey. Onıñ içün bu oksigin olaraq, yani kislorod olaraq hükümine kire. Ve elbette ki, madem bu insan hasta, madem buna ihtiyacı bar er daim şekilinde, hükümdir, bozmaz, yani qullanmağa mümkün. Allah Subhane Teala bizge epimizge orazalarımıznı eda etmege nasip eylesin, bütün hastalıqlardan, belalardan, marazlıqlardan muhafaza eylesin. Allah Subhane Teala yar, yardımcımız olsun. Ve sallallahu ala nabiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.